Enti na Kanto bea no wobɔ ɛwɔ din. Wobɔ Kanto bea din a wobɛsɛ wɔ picture wɔn environment ɛne how wɔn nipa su a wɔn yɛ. Yɛn nɛnɛ ne the first culture. Na wo wiɛ ba na asan accept the third second one ɛyɛ yɛfrɛ no yɛduane die. Ɛne nti no sɛ yɛbɔ obi din sɛ ɛfrɛ bi a Kwadwo Aduaso Messias a wofiri hefa? Anaasɛ nnipa soma sɛ deɛ wodi no, wodi no honam sɛ. Deɛ Rastafo yɛ, Rastafo wɔn yɛ nnamfo paa, wɔn yɛ yɛn nyinaa, yɛ nipa baako. But adeɛ baako a ɛsɛ wɔn bia no, adeɛ sɛ wo lose saa de no a, kyerɛ sɛ you become powerless. Ɛyɛ culture. Yɛwɔ aban sukuu biara mu, ɛne sukuu biara ne nhyehyɛe. Yɛwɔ Presbyterian school, yɛwɔ Anglican school, ebi yɛ Roman school. Obiara ne saa na yɛwɔ Muslimfo school.

Hwɛ, dibea a wonam amammui amammui wɔn tirinwi, dibea a wɔayɛ wɔn tirinwi basabasa, ɛne dibea a wɔn ntade hyɛ mu ne ade no. Sɛ sɛ Ghanafo bebree nso a dɔto ama sɛ sɛ yɛhu Nigerians and Ghanaians. Saa na yɛn ano yɛ ɛtan wɔ kam no afei wohu Nigeria bi na kɔkya da kɔkya no na abɛwura yɛn ma no mu. Ɛnsɛ sɛ deɛ meka ne sɛ Ɛyɛ ehu kyerɛ sɛ sɛ ne wa hui ne sɛ wo ba ɛkɔ secondary school a wɔhwɛ ɔba no bɛ fi sukuu ma ba no na titi a wɔde ti ne fie no no wa pick different life yɛn twɛn ne kɔsi firi bi sɛ wɔn firi bi sɛ otofista otofista no wɔn ɔyɛ oboni bi o oboni bi ana the way na ɔhyɛ ne ntaade hyɛ mu bi no oboni o hyɛ oboni yɛ na de adeɛ ɛnyɛ ɛnyɛ the good to our culture ɛsɛ ɔpɛ yɛ

bɔ sa suasua sɛ point kora no so ase ɛnyɛ fɛ nso na ɔde nam afɛ ana the more I continue continue na ayɛ sɛ society no afɛ ɛbɛ kɛdɛs part of the society nti ɛbɛdu biribi no wontumi control ɛnɛ yɛsɛ obi yɛ celebrity celebrity ba ne yɛsɛ wo ne timi na wɔyɛ no basabasa na wɔadae no ana sɛ nipa sa no wɔn kora sɛ na ɛsɛ wɔn ne de Full people a wɔn sɛ yɛ culture no because wɔn sɛ yɛbɛfa no sɛbi obi yɛ ɔnwomtoni a amanfoɔ ne followers dɔɔso na ɛsɛ sɛ ɔyɛ ne ho sɛ bi a decent person a ɔbɛyɛ education ama yɛn youth no ne yɛ dakye nkyirima no asua no bon ne timi basabasa a na wadan no blue colour nti ɛba sɛ na encourage the other people no to do the same thing but sɛ yɛahwɛ yie na yɛ sɛ de human right human right human right a sɛ one day one day yɛte hɔ a mo nam obi bɛka sɛ bra me pakyɛ wɔ wife pɛ sɛ mene ne ne da ɛde human right so mekyɛ no sɛ adefo biara bɔfo no de pɛ sɛ ɔno ba Ghana ha na ɔma ɛsu yɛ lɔyɛfo yɛ human right saa na human right yɛ o aborɔfo yɛ ɔm de book brɛ ayɛ bible sɛ sɛ Proverbs chapter 22 verse 13 anaa wɔ hɔ baabi saa sɛ agyimisɛm ɛbata bafa koma ne mo ntɛ sɛ ɔbɛmɔ no afiri Abɔfra de buku bɛyɛ hu. One day wɔn ɛte hɔ na abɔfra sɛ child right human right mmea mma akwadaa mmaa. Wahu sukuu mu si boys gyimi wɔn gyimi wɔ sukuu mu because ogyimi sɛ de kɔsasɛm kwan a teacher ntumi pɔnɛhyɛ no ɛnɛ wo a woba kura mpo no wo pɔnɛhyɛ sɛ wɔahu yɛ bɛtumi akyɛ hmm. yes human right because of aniwadeɛ eh, ɛyɛ eh, eh. mo nkɔ sɛ abɔfo kurom hɔ mo hwɛ de wi a wɔn si pɛte sɛ wɔn ba na wɔn hwɛ de wi a yɛ yɛ ahamate wɔ ha abɔfo kura ne sa ka kyerɛ sɛ Ɛyɛ Sodom and Gomoria. Deɛ nti a Nyankopɔn see kuro no sɛ yɛfɛ bi lesbian ne homosexual yi no, ɔbɔfo yi ara o, afei ɔmo se homosexual and lesbian yi yɛ nye ntom. Wokɔ, yɛ kasa yɛ kyerɛ yɛ culture nkyɛn sɛ abɛsɛ yɛ human right. Nti sɛ human right ne adeɛ aborɔfo no ɛbɛyɛ ne yɛ destroy yɛ bibia. Saa na COVID-19 meka kyerɛ no kura kyerɛ Ghanafoɔ sɛ.

because first ɛsɛ sɛ wohwɛ fim ne sɛ obi yɛ ninja bia na sɛ obi yɛ ninja bia na oyɛ nipa bɔne ni first wokɔ bank a wohyɛ spɛs kura sɛ yi spɛs ɛnɛ yɛ disgase ho ne nyina because of sɛ obroni yale yɛfɛ ne kurom nti yɛhyɛ ho mmara ma wo kurom a wo kuro yɛ different wɔn nso kurom yɛ different ɛsɛ wɔn adeɛ secondly ɛsɛ sɛ yaleɛ yɛ o ɛnɛ wohu wo nua mankyerɛ wo nua the last time ɛwerɛ hopo

Abɔfo kɔ kyɛ ne yɛ didi fɛ. Yɛ wo nua ti hu classmate wo wɔ faba ne wo mu ne ɛyɛ bi aba ne yɛ kɔ hyia ne yɛ ho wɔkyɛ wo classmate ne yɛ fam ne atu. Wo te ase oboni yale a wo wɛda yɛ different. Oboni se wɛda yɛ different. A Ghana ha wo te snow atɔ hɔ da. Na oboni yale yɛ wɔ no se na wɔn ahyɛ ho mmra kyenkyena kyɛ sɛ ne yɛ nye tom sɛ ɛwɔ ha na ɛkontrol yɛn. Sɛ na sɛ na adeɛ tie. Ɛti se yɛ ahwɛ yie ɛta wɔ kam no yɛ kɔ kyɛ yɛ ba meeting we will lose everything. Ɛtam adu ɛsɛ Ghana yɛtumi start gyina ne yɛkɔ tete deɛ wɔ ne yɛkɔ kyɛ ne fam adudu deɛ yɛso yɛkɔ kyɛ mu yie anyɛ saa deɛ everything come from the aborɔfo bia no ne yɛhodo everything come from ne yɛhodo wokɔ kan sɛ ɛyɛ human right ɛpatwɔ ɛti human right ne sɛ nyame abɔ sɛ wonam hɔ home fa wo hwene mo na kasa na yɛhyɛ ma sɛ hyɛ mask live in artificial ɛnna abrɛ artificial life bi a eku ne class pɛ saa nti mɛsrɛ ghanafoɔ sɛ mepa mo kyɛw yɛn protect yɛn nananom a yɛbɛsom ghana man ɛnna yɛbɔ mu din wɔ saa nipa tɔtɔ kwame nkrumah deɛ bi dan kɔ a akɔ adie nom edwuma pa wɔn bɛyɛ no ebi ne yɛn fa so ne yɛn som na adeɛ wɔn bɛyɛ no wɔn wɔn twɛ ɛsa anasɛ kwan yɛka sɛ adeɛ bi a ho abɛn mfaso a mfaso te sɛ ɛyɛ kwan.

But education ne sɛ adeɛ a woyɛ a ɛde nipa bɛnya ho mfasoɔ a ɛnsɛ nipa future ɛnsɛ nipa daakye nti yɛhwɛ sɛ okay so yɛ ɛyɛ akrakafo ɛdeɛ yɛ so ɛyɛ adeɛ a daakye daakye daakye kyerɛm ɛbɛboa anaasɛ mmoa yɛne the question sɛ ebusa ɛna akyi wɔtafo so okay ha deɛ yɛ tete yɛ mu no ɛne sɛ deɛ yɛ yɛ pɛsɛ wɔn adeɛ yɛ Ghana deɛ school wɔ Ghana so ɛdi Ghana na ɛyɛ obi bi ɛkyɛ sɛ ebi wɔ culture wɔ so mekyɛ no baade baako sɛ ehu ne sɛ yɛ tete no

Ne nyinaa ne sɛ besi sɛ wɔn tiki no wɔn hwɛ sɛ ɛnyɛ sɛ bia ɛyɛ fɛn sɛn ɛyɛ hypocrite hypocrite bi ne nyatwom bi sɛ ɛbɛboa Ghana sɛ yɛbɛka sɛ nipa bi abɛfa akraka na wɔn fa hɔ wie no hɔ deɛ ɛɛ bi ɛɛ distance school a wɔfa hɔ kɔ school a ɛbɛ promote school no sɛbɛsɛbɛsɛbɛsɛbɛ asɛ wɔyɛ nkwan sɛ ɛsɔne so ɛni biribi na ɛsɛ kɔnkɔn ma wɔpɛ.

Yes. Nti adama nti ɔs music ɛna de yɛ bring people together. Nti adama nti ɔto no na ɛkreti attention sɛ yɛhwɛ ne nipa no n'abrabɔ na yɛsi yɛsua bi. Nti woyɛ obi a wokreti attention, woyɛ musician anaa woyɛ celebrity na sɛ wo nneɛma yɛ wo dress ne sɛ woyɛ ba ɛkyerɛ sɛ that you are not helping the society. Nti this is the time a ɛsɛ yɛtumi de sɛ message no ma wɔn so called celebrities fo ne ade no wɔn nte sɛ decent people, decent life sɛdeɛ ɛbɛyɛ ma a deɛ daakye gyina mu afoɔ no ɛbɛsua wɔn na ama Ghana wonya Ghanani biara wura baabi a ɔsɛ ah Ghanafoɔ deɛ wɔn yɛ decent. Ɛba saa no a ɛma country no ankasa nya anuonyam. Saa na ɛteɛ. Ɛnna yɛmfa no sei nso ɛ, wohwɛ nnansa yi a gay ne lesbian issues yi baeɛ na ebinom mpo reka sɛ wohwɛ ɛyɛ boys school, girls school ayɛ sɛ ɛyɛ Asantefoɔ no mo ne wɔn boys boys school ne girls girls school. Nka yɛn separate ɛyɛ te sɛ ɛ mmarima ne mmaa no nka yɛn nka wɔn mmom na nka ɛ school a wohu sɛ ɛyɛ girls school no yɛmfa mmarima nkeka ho, nea ɛyɛ boys school nso no yɛmfa mmaa nkeka ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ sɛ two three years ago

ana Ghanafoɔ bɔ yee
yes ɛho learning ɛyɛ adeɛ a wohu ɛne adeɛ a wote ana fa na wokɔ sate ɛpatisi mepa kyɛw me ne ɔkase deɛ ɛkase sisi ɛyɛ sɛ yɛ mɔɔ kɔbɛ na nti ho asɛm bi wɔ Ghana wiase baabi aka wate ɛhɛn ba ɛsɛn sɛ yɛ da wo ɛbɔ yɛ ne education ne ɛhwɛ pe ne ɛtwe ɛtwe nipa adwe kɔ so nti ɛduru ɛbrɛ a sɛ education no yɛ yi sa bɛfiri hɔ ne twe nipa adwe so sukuu a mekɔ no mekɔ sua

yɛ yɛ ngua ɛsɛ yɛ nsuo ɛsɛ yɛ nsase ɛsɛ ahaban yɛ kontomire yɛ nyina ɛ ɛsa ɛwoɔ yɛ nyina ɛsa because enya ansa nyansa yɛ ni nti no nyɛ deɛ nyame ama yɛ nya no yɛ ma sa yɛ nananom ɛbɛto yɛ yɛ boanom bɛto yɛ kɔ yɛ bɛ hu bi adi nti yɛ time deɛ.

Wɔbɛtumi ayɛ dɛ apɛ no tititiriw our girls schools, our boys school. Wɔn na wɔanya adwene sɛ wɔyɛ no mix a ɛbɛtumi aboa Ghanafoɔ. Hwɛ deɛ ɛteɛ ne sɛ education system no. Memfa w'akura mpo mfa nka ho ma wo. Nnansa yi bi a me sister yi yɛ ɔbaa, meyɛ bɛrima, makɔ ne nkyɛn, mekɔhwehwɛ no, mpo sɛ ne maame sɛ oh, ɛna me ba no koro wɔ nifa nso meka yi ɔwɔ hɔ o. Nanso ne yɔnko ɔbaa bae fie a, oh maame, menhwɛ.

how can it live as a man and woman because ɛyɛ deɛ ɛdeɛ na sɛ mɛma ne bi bakɔ ware so need to study men and women live together teacher nwa na ɛyɛ mo yɛ nyɛ fɛsɛ ɔmo ɛsɛ yɛ ɛyɛ culture different yɛ brɛ bi culture bi na ɛdi sɛ pɛtɛ obi aware na sɛtɛm ne ɛyɛ saa ne na ɔmo ɛsɛ ɛkɔ program yɛ school wɛ na ɛwi ne case wɛ ne kɔn yɛ di yɛ di yɛ di kyerɛ sɛ that wo nyina how a ɔne bɛma ne bɛma bɛtena ɔba ne ba bɛtena. Ne nyinaa yɛ ɛyɛ education process. So nti woka sɛ wote sɛbe sɛbe sɛbe wode nnwa nko agogo faako a wana bɛhwɛ wo? Ɛsɛ omu nyɛ nipa hwɛ wo. Nti wode nnwa baa ne bɛma ɔna ɔmo gugu mu boa na ɔma wo na wotu ani wɔ baa otumi ka sɛ krama wei ma wo sɛ wasɔ na ɛsɛ mepɛ bɛma ma no wɔtu ne bɛma no wie ɔkɔ nti ɛyɛ the same process. So ho basa ɛka sɛ wei nko akɔ ne sɛ wei nko akɔ a ɛta wɔ dura fɛ ɔmo bɛ grow you grow alone.

ma mmoa su a ɛwɔ mo mu no, wo tete obi tete nyɛ wo teacher, wo kyerɛkyerɛni. O kyerɛkyerɛ no, wei, wo ne ɔba sei, wei wɔ ha, wei, wei, na wei. Nti ɛnu baabi a ɛnɛ mmaa no monyɛ program, mo ne mo, mo, mo nya mo mmese na monyɛ program saa how to, ei dabi, ɛne bɛma nkasa saa, nanso ɛne ɔba nkasa saa. Saa na yɛ tete wɔn fi mmoa yɛ mu. Nti afei wɔn bɛdu baabi no, sɛ wotumi frɛ aboa sɛ, come, ba. Wotim sɛ, ebia.

obi biara a ɔba sukuu no sisɛ wonyɛ panyin wɔ hɔ ɛnyɛ nyɛ wo student no ɛnyɛ ɔna kɔ control the school administration anaa mmoa anasɛ school teachers no school teachers sukuufoɔ no wɔ rules a ɔno bɛtire ne wo sɛ one day one day become a responsible person nti sɛ o ba ha deɛ aso o ti wotumi ahyɛ asomdie bɛɛ kɔ sukuu wotumi hyɛ asomdie bɛɛ kɔ sukuu wotumi kɔ sukuu na aka sɛ ɔde ahenni biz anasɛ ahenni agu kɔm sɛ meyɛ king mpapa mpapa yɛ ɔhen ti no mesi me ba ha meyɛ princess anasɛ meyɛ prince dabi aha deɛ fa to hɔ ana sukuu mu kɔ a wokɔkɔ no ɛhɔ ɛyɛ temporal wakɔ akyɛ bi abatere ma nsa na sɛ bɛtere half months

Sisi a no gay lesbian Ghana ase yɛ nhyɛ da ehu yɛ position asɛm no na akɔ da kɛkɛ nti nsuma so no amanfoɔ wɔ prate se wo hwɛ yɛn nua Kevin boy sɛ last time ɔkaa sɛ ɔkyerekyere sɛ sɛ obi yɛ no private way ɛɛ wɔ ɔhyɛ ne dɛm na sɛ ɔyɛ n'adeɛ deɛ mo a mo kwan na mo yɛ saa ara nso na Fame yɛ ɔno toto nwuma yi bɛkaa bi saa ara na Mike Eason ɔno nso bɛkaa bi sɛ sɛ obi yɛ no n'adeɛ wɔ ne private way deɛ a yɛ mo a mo kwan na mo yɛ what it is ɛnsɛ wohu nanso asɛm no sisi akɔ da kakra ɛnam sɛ Moses Fuah Ahoni lawyer papa paa ne Ghana Christian council foɔ atumi aka abom ɛm ɛsusu Gyadi wɔ manpanin kyɛm mu asɛm no akɔda kakra. Ghana position paa a ɛsɛ yɛ take yi no, sɛ yɛntwerɛ article kɛseɛ anaasɛ yɛnyɛ law mfa gugu mmarahyɛ badwa mu na ɔmo mmɔ na ɔmo nka mpae mu sɛ seesei ara Ghana no gay yɛne no mmɔ bra, yɛne no to nkwanka yɛne no apae anaasɛ sɛ Ghana position sɛnea ɛsɛ yɛkɔ no. Adeɛ baako a ɛma me ɛyɛ me ya ne sɛ yɛka sɛ Ghana sɛ educated people yɛka gayism anaasɛ lesbianism na bi hu sɛ obi yɛ lawyer ni. a ɔyɛ Burundi respect wakɔsua nwoma wakɔsua mbɔni mu deɛ ɔyɛ lawyer no na ɔsɛ human right meka kye wɔfo gye sɛ sɛ
lawyer bi a ɔbɛkasa asɛm ɔka ne ha bia no that person is able to this that person is able to this country ɛno kora sɛ Ghana ni biara saa lawyer no yɛ respect no asɛ obi a yɛdi case ma no ɛma handle case because sɛ ɔno ɔka sɛ ɛyɛ ne right no so nipa ko sɛ ɔyɛ ba wɔ ɛbɛma

Yɛka sɛ that's homosexual asase mi a tete no sɛ woso de bɛyɛ saa nìkan na emusuo because of school ne nimdeɛ ti oboni adi ti na ɛyɛ eh, because efi oboni kom na abaeɛ sɛ Ghana ni bi a ɔpɛ sɛ ɔmpɛ sɛ ɔmo sɛ ɔmo yɛ human right na ɔmo nyɛ sɛ homosexual no adwuma no deɛ Ghana nti saa abɔfra ɔmo kasa no ɔmo fa aeroplane ɛmɛfa ɔmo ɔmo te ha na ɔmo sɛ ɔmo pɛ saa dɛm ɔmo kɔtena aburokyire na ha deɛ we don't we shouldn't entertain them we shouldn't entertain them blah blah blah blah